Suka! A re tlogele tšeo re bee melao ya room ye. Ga wa dumelela go tliša baeng ntle le go mpotša, wa kwa? A nna xiphiqo na sweswo? Key ya room e tlo swara ke nna. Wena o senamnama ko go tshepo ka itimetše.
Tšhomi, Bona, wa tseba ke nyako fetša beke ye ka moka ke ija tše bose fela. Wa tseba ke ya go juma gape nna ke tlo swanela ke go apea maušwa wa kwa. Gane wa o swanetše o sokola so, Tšhomi? Aowa, founela bommago ba botše rona o kgopela tšhelete ya computer lab. Yemanyana wene, Saturday ke ya gae, ke tla ya ke mmotša gona. Kommotša tsebo go kwa gore ge a sa mphe yona ba re ke tlo feila, o tlo bona o tlo mpha kitima. Ee, se ka ba etsa tšhomi, gape o ka tla bolaya ke tlala.

Chomi, jwale o tlo bona o dirile jwang ge o nyako ya diphathing ka lebaka la gore roommate ya gago ke cousin ya gago. And o bolela nnete gape o tlo mpha bothata. One mistake mmana ka tlo tseba diphiri tša ka ka moka. Ke na le maano. O tla no mmotša gore o ya roomong ya ka. My friend, wena o phela o na le di-solution for mathata a ka ka moka. A ke re ke nna mokgotsi wa gago wa nnete?

e banna o kulemang gore ke tšola le manto jwale mzala wa me e njereng oo hai ke a bona
wa tseba nna ga ke rate ge maja e ya go manto a ke gane manto ke mentšhiki mara ya ntena taba hmm. wa tseba ke tlhoke theleditše manto a bolela ka ge ena a jola le maja le tee ka pelong ke no re ga a tsebe gore majake wa rena re le ba babedi
mara wa tsebang fana ka gore loka ka mollo mara ko re mfano a ka dira le bannyana ba babedi ba ditšhomi ka nako ka ithree ai e re ke tshepo gore o tseba ke a clear
Tšo bana la ka, gape lehono mantwa o ya gae. Seo ke sešupo sa gore re tlo hwetša nako ye ntši ya go ba mmogo. Maja wa ka, wa tseba nna tebe ya gago le mantwa e ya ntena. Kgane o mohlalane?
Aowa rato la ka, o se ke wa be wa bolela soo. A ke re wa tseba gore ke le rata ka moka go lekana?
Seo ke a se tseba, mara ga ke kgotsofale, my love. Wena amogela bonnyane bjo ke go fago bjona. Gape ga go bonolo go le rata le le babedi. Le wena ka mahlo wa iponela gore ke a leka mo. Le opiša hlogo le lena. Hei. Ke a go kwa. Yes, jebana la ka le le yellow bone. Mpotše mo, o mmotša neng mantwa ka relationship ye ya rena? Rato la ka, gape mantwa ke best friend ya gago. Ga o nagane gore go mmotša ga ka go tlo senya segwera sa lena?

maja wa ka wa tseba today gona wang spoiler ke duma wa ka re manto a ka fetša kgwedi ye ka moka a le gae
my love wena no enjo ya moment o o lebale ka tšintši wa tseba go wa nthabiša go bona gore o swara nna botse go feta manto
lulu ke go botša ga kae gore ke le rata go lekana na gape mantwa le yena ge ya boa moki tlo mo tliša gona moki a ja seo rena re tlabe re sejile Maja wa ka, nna go bolela nnete ke nyaka gore o be wa ka ke le tee. Lulu, a o ka re wa lebala gore o side chick ya ka? Gape o ka re o nyako ba maine jwale? Oo, ke a bona bjale. Gabotse mpotše mo, ke eng seo se o dirago gore o rate mantwa? Gape motho ola o bifile mose. Wa tseba ke eng Lulu ne? As from now on, a ke se nyako o kwa o tsenya leina la mantwa ge o na le nna. I hope ra kwana.
ngwanaka ga pononne wa kwa le ja eng kwa campuseng a mara mama o bapala ka nna gape ke bolaya ke tlala kua eish ngwanaka wa tseba ka moswane ke swanetše go ya lehung e be ke nyaka go go founela forugu ke go botse gore o sa hle o sa tla ke tshwentše ke network A go na bothata, Mama. Ke tlo boela khamphaseng ka moswana vroeg.
wa tseba ke ntse bana laka le go no gona nke o robale kwa rumong yaka ka nnete
Wena sepele o ye kua rumong ya gago o tša tša go hlapa then ke tla go botša ge e le nako ya gore o tle rumong ya ka. Okay, my love.
Wa tseba, ke le ke le go founela matša ke mmotša gore ke boa campuseng ka moswana frugo. Eish, mara a sware founu. mara ke a tse gore ke tlo dira jwang wa tseba ke nyoko ya rumong ya maja ka moswana furugo ke sa mmotša ke nyoko motia ka surprise
matša mfanaka nkuša gore bose ke dile kwa lelulu o kgera life ka sepunu mfanaka ee a choose very iketlile boy
a ba hloko bolena matša na borona monna re sengela monna re bolaya ka mazwae eish choose mara ke nyaka o ntirele favor bona a ke re bjale wa thoma ke favor ya ene bjale mona mokgotsi
bona choose ke kgopolo yo robala ko roomong ya semo gape lele o tlo robala mo a mfa naga gape ke re wena monna a o tshenye nako a o tshenye nako maja o maja go ja ka nnete mara na re ko o botse it will end in tears
bona chus tlogela metlae ke nyako gore o baye noso ke nyako gore luli a tle mo ke gona bjale
ke a tsamaya mfetho ne gopola rona le tšhiri le seka la balone yaka or else o tlo fapana a ke wa tseba gore wena a wa reka ja one eh, o šomisitše tšhelete ra go tlhaga ja bannyana so balone yaka ke khumana mokgwane be kone a ka ba pekeseleše tšhiri ya ka tlala monna a na nkili tsene ke rola gore um motho a se ka bula fridge yaka o kgang gore o tlo o lele spinini keke nko bua nka bolaya motho
warra gane wa mpoleditše mo tseba gore ke busy a mona ke go lebala roma ja dibuka mona o bjane mo warra a ke na nako ya go raloka ke re wa mpoleditše mo isa maswafo fase sengwe ne o pela o etselana a se fela bro okay Let me guess. Moaja o tlisitše kgarebe kwa rumung ya lena kere. Ya, girlfriend ya yo etsela rumung ya bo rena tonight, wa bona. Ka mo monna gešo, nkompotše mo. Ga no a dumela motho a go sokodiša rumung ya gago. E monna, ke re ke etsela na, wa mo public ya o etsela gore bjana. A, o ka no robala rumung yaka, nna le kgone gona a ke robale. Eh, why? Ko cross night kwa library, a ke re rena bana ba sekolo re na le di-test next week.

se mo botša nete monna na ke a di tlogela tša go bala bosiu ka moka monna ga se selo swaka tsa go bala bosiu ka moka ke bona nka re ke tlo o sia o e one wena warra you don't take your studies serious
Wa ja motho wa ka, ke re ka tla ka ba le bošego bo bose kudu. Ke a leboga, ne?
Go leboga nna, my love. So no re o ja eng for breakfast? E re ke checke ka kua fridgeng gore re ka ja eng. Mwa.
Eish, nna ke dumile borotho ka pholone. Why re sa je tšona mara? Tšebana la ka, phalone e leng ka mo fritšhing ke ya eh, ah, nai mara never mind re tla ja yona so my love di-plan tsa rena tsa today di emeeme jwang ke nyaka re spende the whole day ka mo roomong ya ka motho wa ka
sure baby ba tsa re iketlile wa kwa so setlaela sela ba reng ke mantwa se re so boyaneng campuseng mantwa ge ke be ke bolela le yena la mafelelo be a re o boa monday maja baby gape today ke saturday that means we still have more time to spend together yes babe
mama ke gopela o nšie mo gate two ke nyoko feta somewhere pele ga ge nka ya roomong okay my girl
mama so o mphaneng tšhelete e la go ya computer lab mantongwanaka A ke na tšhelete.
Aowa, mama. Mm-mm. Jalo re nna ke dire jwang? Ke faile kwa sekolong ka lebaka la gago. Mantwa, o bolela jwang ngwanaka? A ke re wa tseba ke nyaka o phasa. Gape nka se no go kona tšhelete e le gona. Wene mama o nrate wene. Ke a go bona gore o nyoko mpona ke tephile di-blesser kere. Aowa ngwanaka, se ka bolela sowe. Ke tlo ya ke adima tšhalete kua go malome wa gago, ka go romela yona ka Monday. And ge nka sa hwetše tšhalete yeo ka Mantaga, ke ya go botša. O tlo tla o kwa batho ba re ke kitima le di-blesser mo campuseng. Ke ya go tshepiša ke tlo e romela ka Monday.
Sam, kgane re tsamaya noko mane mon. Yosh, a pelo ebile ke seven, na ke sa kgona selo. Ka mo, I didn't force you to come here. O nyaka o tsamaya, tsamaya. e mona kgane o phela o ye ko phela o le mollo mona ayo mona a bona phela o le mollo every time ayi mona a ke makale pele batho ba sa o rate wena warrawe wa nrasisa ke nyaka go bana gape rena bangwe ra tseba gore wa erile mo ka montse mongwe o nyaka gore ke ene mone o nyaka go mpotsa nna ke tsebe gore ke dilo le ene mo university a oa mone warrawe ga ke nana ka go hlwa ke rasa le wena ge o nyaka go tsamaya tsamaya problem gore wena o ziboditse gore o thalefile o buta batho ka moo ka sem and wa bona ko country nyako phela so o nyako phela o e one ga ke na taba ke tlile mo ke le teng a e re nna ko togela o zana kry a rumone wa rrawe pele go ka tsamaya ke na le potsiso e one fa wena o tsamaya o ya rumong ya mang Ke etselela rumuni ya hao mfethu. A ke gore majo o khepitse kwa rumuni ya borena. So wa mpha dikhi ja rumu o re bjana. Nna ga gona motho ko tla mo fago key ya room ya ka o ka se roomong ya ka ke sego
na ena bjale ke lapile ka maja bjale aa a ke kwa ke true now ke fetša go reka borohlo ke romone nna Hai, motho o lapile. Hai, e ke fete romono gore o la borotho. Eh, mantlo pele wena o nyaka ene mo gare, nna re tseba o ile yae wena mo. Ke be ke le gae, mmana ka segala ntlišitše mo. O kae maja? Maja wona kwa romono, wa o khubujisa khana.
Ge ke fetša go reka mo, ke nyaka go mo etela. No, no, o ka se kgone go ya rumong, o ka se kgone go ya rumong, mfethu. Why?
Gane go diragalang kwa rumong ya lena? Problem gore batswadi ba maja ba retrete kwa rumong and eh, batswadi ba damane ne a ba dira garata ba nyake damana ke jola ba strict too much. Wa reša. Maja sa la mpotsa gore batswadi ba gagwe ba strict. Ya, wa bona, that's why ke re o ka se kgone go ya kwa rumong yana bjana. Ke a kwešiša, so ba ilo tsamaya nako mang? Ke nagana gore ka mawone ba ka ba ba faile. Okay, ke tla tla ka one. So mpotše mo, Maja o re wa ebe a sa sware di-call tša ka? Mantwa, Maja ba ile pitsi ka maatla. Ke nagana gore Tamane o tlo tlhalosetša motshehare o kgeta ko rumuni ya borena. Okay, a gona bothata, e re nna ke e rumung.
Maza, eish, no tsa sometimes ke na le iputsa relationship ya rena e re iša kae. Re tlo felela kae mara nna le wena? Rato laka, tlogela go nagana dilo tše negative. No, Maza, ke nyako tseba so that nako ge e fihla ke se ka tla ka ba surprised. Lulu, gabotse o leka goreng? Jape ka moka re a tseba gore nete e tlo tšwa mafelelong. So ke nyako tseba gore he mantwa a find out ka tabe ya rena ye, wena o le so o tlo kgetha mang?
Lulu, Mantwa a ka se tsogile a tsebile ka rena. Maja, Gape ke serious. Wena ke a o bona o nagana re ke na le nako ya go raloka.
Lulu, Nka se kgethe motho ka lebaka la gore ke le rata ka moka. Ke nyaka go lenyala ka moka. E re ke tšheke gore go kokota mang. mata gane o dirang mo a ke re ke go boditše gore ke tla go botša ge e le nako ya gore o boe wa re rena jawa ke sa di tsena nna ke gopela go tsela mpetrene wa ka rumone ya borena na ke lapile ka jago ka mo gape lulu o sale ka kua ka moreng ene ke mo tshepišitše gore re tlo spender the whole day together wa rrawe e re go botše mantlo o boile mo tef o reng

My love, jo lo kokota mang mo le lebating? Jo bana laka, ka mo buile gore o nyako robala. Ee, gana se nke a robale maabane. O re se mo mmolašitše go bala the whole night. Eish, se mo tseba ke mathata wa kwa. Ke nagana gore o swanetše o sepele jo bana laka. majas ka ba leka ba nyaka go lebala gore o ntshepiše gore o tlo spenda the whole day le nna lulu a go seng ka se dirago gape ebile ba re mantwa o buile mo tefo a re ekua rumong ya ka re o dula gona
lulu rumo ya gago e gausi le ya mantwa gape ge re ka ya ka rumong ya gago mantwa o tlo re tanya awa mantwa o phela mpotsa before a tla kua rumong ya ka so ke tla no mmotsa ra ke gona ifeanya ka go nketela
okay my love a gona problem Gona re ye rumong ya gago. Eh, banna banna banna banna o di yene ka balone ya ka bana a a a matša o tšere balone ya ka o file side check yawe yes yes yes a na se ke bolela motho wa koboya mo wa boya o nyako ntse ba boya Mantwa o diea eng mo? Ke potšišo ya mohuta mang yeo? Go kae Maja? Maja kgokorotoana, bjale bjalo kgokorotoa motho. Kgane ga wa mmotša gore ke tlo tla mo rumong ya lena ka one? Kana ke lebato o mmotša. O ile kae ka re ge ke mo founela a sware founu?

never mind wa tsa lebile ke boregile hai e re ke ka kwa rumong ya lulu ko mmona ke hlologetše mokgotsi wa ka wa kwa e re ko mmona gona jalo mantwa e khala e ka re e famba famba

My love, ke a leboga ge o dumetše go tla mo roomong yaka. So o ka thabela eng sa go nwa? Lulu, Wa tseba nna taba ye ya gore re kgauswi le room ya Mantwa ga e ntshware gabotse, gape a ka tsena ka mo anytime. Maja, Ke lokhile lebati. Ga e kgonagale gore Mantwa a ka itahlela ka moki. So o re o ka thabela eng sa go nwa?
Lulu, o ka re o thoma go ba comfortable ka mo relationshiping e. O ka re o thoma go lebala gore o side chick yaka. Ke nagana gore ke dirile mistake ka go tla ka mo. Maja, Gane o nyaka go reng? Gane Flomo ga o bone gore nna ke a leka gore ke go thabiše? Mpotše mo, ke eng se e le gore Mantwa o naso se se special se e le gore na ke na sona?

ke mang bjale batho ba ba lapiša wa tseba rantsu bjale o nyaka eng mo o mongana wa njani wena rantsu we ge o na le taba o bolele ke nyako ba busy nna

A o kahle for ma ntwa? Sesi wee, ke rile ga o na maja ka mo roomong ye ya ka. O ka na wa tsena wa checka.
Maja o boile mona, e nko o mpotše mo. Pholone ya ka o lle mane. Mother, I'm going through a lot, wena ka mo o mpotša ka dipholone. Monna, taba tšeo tša marato a ke di tsene, ke re o mpotše mo, palone ya ka e lle ke ne ke mane, nako mane. Come on, mata man, ka gore re ngathile e nnyane. Monna, o se ka mpotša gore o ngwathile e thoko, monna, wena ke nyako ke tshwara tša ona tša ka, monna. Ka mo tlogela go bušwa ke dijo, man, dijo ke tšhila tša meno. Masha, wena ke nyako tshwana le wena ka lifeisi, mfetso, e nko o tuele tša ona tša ka, o re tuele, a ke wena o zilile blessa ya bannyana, o ja tšhelete wa go fa bannyana.

Eish monna ka mo go bolela nnete ke rata mantwa go feta lulu basetsana ba go tshwana le bo lulu ga ba shapo e no bona nto ye ya e dirago best friend ya gagwe bona mfeto nna ke bang ke tšhaba go boja mara ntho e di ano a lulu a ke e rate
monna gape nna ngwana yola a se gore ke a mo rata ke no ba ke išitse ke last mola ga gagwe gape ngwanola ke e mmotse ka mo ke a tseba gore lulu o a fisa mfanaka ke a tseba e mone o ra jwang gore o a fisha mone e seng gore o nyaka lulu mone ke wena mona o gabone ga o nyaga basadi ba kae o nyaga o sha kae mona e nko re siele le borena mona re nyaga di-girlfriend mo a jale ka moka re tlo mpore a ke rate mekgwa ya gago nna ke re a ona motho wa motho mohloko wa modimo e le lo lena ke a monyaka ee monna ka moskwante ka tumelo mona nna wena ke lefront ao ke mmantwa e le lo lena re kgamonyaka re ya mojia

ee wa tseba ke be ke tenegile ge majaro wa tsamaya ke sa nyake a tsamaya mara no gona ke a mo leboga ge nke be se tlela se la ba re ke rantsi wa re kry-ile ka mo mara ne ro explaina ra reng tsena lebati le bulegile mogwera gape o buile ka pele wa nkwa nna ne ke re ganne e butlobo ya monday a ke buile ka lebaka la mama e be a swanetse gore a e legong so bommago ba dumetse go o fa tšheletela o itse a re tlo mpha yona ka mantaga okay chomi ya ka ya tlhogo ya kgomo
wa tseba my friend ke gopotse boyfriend yaka oo oh, o ra majaola wa gago o mosexy ee ke bolela ka maja wa tseba lerato la ka le maja ke la nnete lulu motho yola ke re wa nrata a ke tshepe gore a ka tsogang kwešiše bohloko Ya ne ene o bonala le boyfriend ya go se cheat ba tsaya le nna sometimes ke a duma gore nke be ke na le boyfriend ya go tshwana le ena wa tseba ke re lebile be ke re ke ya mo etela ka kwa ba re batswadi ba gago ba mothef so ko mmona ka moswana ya o tla mmona tomorrow mantwa wa tseba o tlile ka nako e wrong ne ntse ke le busy ke itokišetša go ya mola library Oh, o nyaka go practicer mmets, akere? Ya, gape re a ngwala ka Monday.
E re nna ke e rumung, e be ke tloya le wene kwa library, go no bo gore a ke kgone go studiša kwa ntshe. A ona bothata, my friend, re tla bonana tomorrow.

mantwa o boye ko a tlisa ka šelo yini a ah, lulu ya library so ebe ke sa nyake go mo šitiša why e nga vakeli maja maja a gona rumong ya gagwe maja e le resi ya yena nongobane a rena kamo leswi ya a ne a xava xinkwa
okay e re ke mo text gone jwale ke mmotse gore ke tla rumong ya gagwe
ke sa tswa go receive text from mantwa o re o tla mo roomong yaka wa tseba gore ebe ke mogopotse ebile ke fela pelo ya go mmona ke mang ya kokotang mo lebateng motho wa modimo ke atla ke sa kaka
e re ke emele maja a tla bule le badile ke tle ke mmethe ka surprise
ah lulu o nyaka eng mo reseng ya bomaja le gona wa o eme le bating la room ya maja Lulu, ke re ke laebrari mo lebating la maja na? Mantwa, ema pele. E re ko tlhalosetše gore why ke le mo. Ee, hlalosa.
Why o le mo? Ke be ke re ke tlo kgopela maja gore a nthuše ka maths.
Lulu, ke re o ka se no tla rumong ya boyfriend ya ka ntle le go mpotša. Mantwa, ke dirile phoso.
Lulu, go bolela nnete nna a ke rate ge o tla mo ke se gona. Mantwa, ke gore o ntšea jwang mara o nagana gore nka dira eng ge ke tlile mo ge wena o sego?
Lulu, a se gore go na le nto e le gore ke go naganela yona, ke no ba ke butše gore why o tlile mo o sa mpotša. Mantwa, mara ke lebetše go o botša nako e la o tlile rumong yaka gore ke tlo ya mo go maja gore a nthuše mmetse. Nna ke sa nyaka o etla mo ntle le go mpotša. Wena e le gore o nyaka eng mo ka gore o mpoditše gore o tlo bona maja tomorrow?
maja a pele girlfriend jago tše pedi di ka montho monna di re di nyaka wena eish ka mo monna wa bona le hono le ke hwile ge gešo ke thabeng ka nnete maja a be nna ko o boditše monna kare it will end in tears bjale o dia bjang situation e so monna a ke tsebe gore ke tlo dira jwang ene ke a kwa gore ka kwa ntle ba aomana Ba re, Monna o bolaang ke ya Keleleno? Ke re, Na se ba tlo bolaya wena mo? Ka mo monnage o tee a ka se sepele batisaitoro ba tsena ka moka moka mara monna ke tlo bona ke dirile bjang monna go ra gore a go ka mokgwa o ka bonang o ka nthuša go ka gona mara ke re wena o tsedile majabedi a ba ke tsena ka monna ke a kwa wara ka mo monna wa o tsamaya monna ga be ba tlo šala ba mpolaya monna nna ke tlo tsamaya gore ntšhela ke madi
mantwa ke a bona gore o tlile go bona motho wa gago ka moki se se raya gore maja a ka sa kgona go nthuša ka mmetse lulu tsamaya laebrary hle nna ga le ke sa bone motho wa ka a gona bothata o ka na kokota nna e re ke tsamaye a gona bothata mokgotsi wa ka re tla bonana tomorrow
ebile ke kwele o ka re lulu wa sepela wa tse wena monna o tsamaya le modimo mone ape ba ke tlo bolana se basadi bao eish monna ene o bolela nnete gape o swantse sone ke no ja decision gape nka seno nka seno tswela pele ke phela ka mokgo maša a bebele opa nnete monna ga o easy o thakgatša basadi ba babedi tsama o bulela girlfriend ya go ya kokota nna ke se wa tlhapa
shmantwa my love be ke go gopotse wa tseba a ke re bong kganyetša mola ke le gae ke lekile go founela gantšhi mare bo sa sware founu i'm sorry babe be ke sa le busy ka something wa tseba lebile beng ka sa go bone lekgone be ke nagana gore ga o gona roomong gomme be ke le gona O ra jwang ka re be ke tla mo gantši ke go nyaka ke sa go hwetše? Tama a se nka mpotša gore o bole fa. O no mpotša gore o go bone kua shopping complex. Ba kae batswadi ba gago? Ba tlogile nako mang mo Thefo? Mantwa batswadi ba ka sale ba itla mo Thefo kgale, o ka re sale ke ba bona kgwedi ya go feta. O reng?
Gape ka mo mpoditše gore ke se ka tla mo room ya gago ka furugu ka lebaka la gore be o na le batswadi ba gago. Tama o go boditše eng? Umm, oo man. E be ke lebetše. Batswadi ba ka e be ba le mo today. Maja, Why o ka re o mpotša maaka so? Manto, A be ke lebetše hle. Ke dira ke gore ke swere ke stress sa test ye ya Maths ya Monday. So o mpotše mo. Go na le ntho e le gore wa e dira le Lulu e le gore ke swanetše gore ke e tsebe. Wa e o botšiša? Gape Lulu e be a le mo reseng ya lena, ro nyaka di-notes tša Maths mo ga gago. Lulu wa nkgafela, na se ke mo tshepiše dinoutse tša mmetse. Maja, a ke nyake Lulu ka mo rumong ya gago. Ke mokgotsi wa ka mara ke motshepe. Manto, ga o nyake re tentšha mara ge re feditše ngwala ka Monday.
wa tseba nna ke palela ko thaba no ka re eh, maja o tile le moene e wa tseba campuseng re phela boima shem ene ke nyaka library ne nka se library ke sa thapa
Sam, ke kgopela o nthuše ka mmetse tlhe, ga ke kwešiše selo. Lulu, o expecta bjang go kwešiša o sa attende ditlase? Le ne gape a le serious ka sekolo. Nna ke attenda ditlase, a ke tsebe gore wena o bolela ka eng. Okay, go bontšha gore o attenda, mpotše gore re ngola ka eng ka Monday. Eish, ga ke sure ka gore lecturer a se nke re fe scope. Lulu, Gabotse wena o tletšeng mo yunibesithi ka gore lecturer re file scope ka Friday. Eish, Friday ya ka gona o tla tlelaseng ke be ke lwala. So lecturer le re ro ngwala ka eng ka Monday? Lulu, Ke a tseba gore bo o sa lwale ka Friday, o bo o le busy o kitimišana le masogana. Sam, Ga o se nyake o nthuša o bolele, o tlogele go bolela ditšhila. Sesiwee, Na ga se nna Maja le bokama? A ke tlo tšhošetša ke bobotsananyana bo ba gago? Nna nka se kgone go go thuša. wena sam o na le pelo e mpe gane wa o le selfish seo ka information ya sekolo lulu ga ka tlela wena mo university ge ke sa nyake go go thuša a ke nyake ga ke makale ge o sena girlfriend wa tseba o ruti shemo lulu ke gopela o tloge mo hleng le nna o nšitiša go bana
Maja, o thoma neng go bala? A wena o seka wa ra ke hloke go iprepare go ya go ngwala test. Maja, o ra jwang gane o nyoko ba hlaba ka lerumu na? Hmm, seo ke sepiri sa ka ke hloke go go botša. Baby, mpotše mo, batswadi ba gago e be ba tletše go dira eng mo Turf lehono? Batswadi ba ka hmm? e be ba tlile go mpona. Ke taba tše botse tšeo go bontšha gore ba sa go rata.
Ke ngwana bo mantwa a phekelo o botse ya.
Na cancer swinene.
E mona pe kopela number ya gago mone. Why o lava ku ni ku nyika tinambara ta mina ta riqingho?

Lulu, ke rile o tloge mo hleng le nna ebile o mpalediša go concentrate. Sam, ke a go kgopela tlhe. Gona ge ke kgopela go bala le wena. Gape le nna ke nyaka go qualifya go ngwala exam. Bjale nna ke tsena kae? Sam, ke kgopela o nkwele bohloko tlhe. Gape ga ke šomiše bursary, ke patelela ke batswadi school fees. So a ke nyake go ba nyamiša. Lulu, Ke tlogile roomong ya ka ke dirile dipolane tša gore ke tlo bala eng ge ke fihla mo library. Nka se tlogele dipolane tša ka ka lebaka la gago. Gona ge ga go na bothata. E re ke go šutelele o kgone go dira dilo tša gago.
My love, Nna ke swere ke tlala. A go na dijo ka mo roomong ya rena, Mandu? My love, tsa mo reka di chips re tle re je. Okay, ai, re ke go di reka gona. Yo, gape ke lebetse bra ya lulu ka fase ga mpete. Ke tlhobana ke dirile jwang mara. Jo, I hope gore manto a se ka e bona. Ešo tseo bolulu ba pora le bona. Motho o no šia bra ka rumong e seng ya gage. Hai.
room ya bomaja e na le ditšhila mane ei masogana ga a cleanwa kwa bona gore go jwang mo fase e re ke ba cleane le room ye ebile ke nyaka go mova mpete wa maja gore ke kgone go suela ka mo fase